Yng Nghymru, da ni'n lwcus i gael rhai o'r lonydd mwya' godidog yn y byd. Ond mae croesi'r wlad yn gallu bod yn her yn ei hun, yn enwedig mewn car trydan. Felly dwi am brofi os 'di range car electric go iawn yn gallu ymdopi road trip hen ffasiwn. Mae'n fore braf 'ma yng Nghaerdydd. Dwi 'di derbyn y her i ddreifio'r car trydan yma o'r ddinas i Borthaethwy ar Ynys Môn. A'r dewis am y trip ydy'r Hyundai Kona, sydd yn ôl y sôn yn gallu teithio hyd at 300 milltir cyn bod angen i ail bweru. Ond wrth gwrs, cyn unrhyw siwrna, mae angen bach o waith paratoi. Mae sawl ap ar gael i'ch helpu chi gynllunio eich siwrna a gweld lle mae'r gorsafoedd pŵer ar eich taith. I mi, dwi'n mynd o Gaerdydd i Borthaethwy hefo stop fach yn Caffi Cletwr ym Machynlleth. Yng Nghymru, mae 888 pwynt trydannu i gael, gyda llawer mwy ar y ffordd. Connie off de. Felly wrth ddefnyddio'r ap a rhoi manylion y car i fewn a'r llwybr chi am ei ddilyn, fyddwch chi'n gwybod yn union lle mae'r gorsafoedd ail bweru ac os wneith y car gyrraedd pen llanw'r daith. Ond, os di'r car am fod yn wyrdd, wrth gwrs, mae'r egni sy'n mynd i fewn i'r car angen fod yn wyrdd hefyd. Mae newid y ceir gwyrdd yn bwysig iawn. Mae allyrion carbon o'r sector trafnidiaeth yn cyfri am bron i draean o holl allurion carbon, ond wrth wneud teithiau tor hirach, mae'n bwysig fod ni'n meddwl am newid i gar trydan. Felly bydd rhaid ni edrych ar ffynonellau fel solar ac enwedig gwynt i cyflenwi'r trydan sydd angen ar gyfer yr economi newydd. ymlaen ar daith ac i fyny'r A470 ac un sydd wedi trefnu dod i fy nghyfarfod i esbonio ei brofiad o o berchen car trydan ydy Mark James. Wy wedi prynu doi ddweud y gwir, uh, prynes i smart bach

uned. Felly mae hwn i chargio o rywbeth fel 30 y cant i 80 y cant, mae hwnna'n costi tua tair punt i fi. Okay. A mae hwnna wein yn gallu mynd â fi yn hollol hapus o Abertawe i Gaerdydd ac yn ôl. Felly, mae'n rhad iawn ac yn hawdd iawn i redeg y car, ond pa mor hawdd ydy defnyddio pwyntiau fel yr un sydd ar fy nhaith yng Nghaffi Cletwr? Mae dros hanner batri car ar ôl dros hanner ffordd at y lleoliad terfynol, ond be nhw'n ddeutha chi wneud ydi topio'r car i fyny pan ydych chi'n gallu. Felly mae mor syml â hyn. Dwi'n agor y pwynt yn fama, tynnu hwnna allan, deud fy mod i yn ymwelydd, derbyn y telera, talu wrth gwrs, a ffwrdd ni.

Dim unrhyw siarsio gyflym am rhyw 60 milltir ym mhob cyfeiriad, dim byd rhwng yr A55 a M4, felly amhosibl i bobl mynd o Bangor i Gaerfyrddin neu rhywbeth fel 'na. Felly na, mae'n mynd i ddod, ond rhaid gweld prisiau llai. Ac efo'r car wedi cael rhyw top-up fach, mae'r daith hir a'r llinell dderfyn o fewn cyrraedd. Ben, soniwch mi o prosiect car sydd yma yn Ben y Groes. Mae gan Siop Griffiths car cymunedol trydan. Um, dyn ni wedi cael o ers mis hydref. Um, a dyn ni'n un o sawl um, menter cymunedol yn Gwynedd sydd wedi bod yn trio hyrwyddo am cerbydau cymunedol. Sut ymateb ydych chi wedi cael ta? Oherwydd mae rhywun yn meddwl, ella, di bod yng nghanol Gwynedd, ella sy'n un o'r ardaloedd anoddau i berchen car trydan. Um, Wel, mae ma efo heriau yn arbennig i ti'r charge nhw, um, ond mae pobl eisiau falle trio i, i uh, profi rhywbeth gwahanol. Um, so mae aelodau cymuned wedi llogi fo, um, a dyn ni'n uh, eisiau sicrhau mae pobl yn gwybod amdano fo a gwybod, really, dyn ni'n ar dechrau'r taith o bob um, car yn y dyfodol i fod yn, fod yn un trydan. Yn y dyfodol agos, gobeithio byddwn ni'n cael minibus trydan yma, um, car saith sedd um, a car uh, pedwar sedd. Um, a dyn ni eisiau sicrhau mae pawb yn gallu trio, falle cyn prynu a a'u car eu hunain. Dyna ni, dyn ni wedi cyrraedd yr ynys, di croesi bont Menai. Be dwi ddysgu am geir trydan Wel, i ddechrau, maen nhw ddistaw iawn. Yn ail, mae'n amlwg, mae yna fwy o ddigon o drydan i fynd o un pen o'r wlad i'r llall. Ond oes, mae angen newid eich meddylfryd pan mae'n dod i yrru. Chi angen gwybod lle mae'r pwyntiau trydanu, mae angen cynllunio o flaen llaw. Ond ar y cyfan, dwi wedi plesio'n arw, ac yndw, dwi yn ystyried prynu car trydan.